Тыһыынча тоҕус сүүс отут түөрт сыллаах көтөрөн эриигэ тугунан дьарыгырбыккыный? Тугунан дьарыгырбыккыный эрии кэмигэр?
Эриигэ тугунан? Эрии кэмигэр тугу үлэлээбиккиний?
Эрии бириэмэтигэр оттон оҕурсу этиитит таһаҕалаабытым. Холкуоска үлэ, үлэбин. Онтон кэлин улаатан баран арааһы үлэҕэ үлэлээтэҕим да үөһэгэ даҕаны окко маска даҕаны
Эриикэ миннээҕи тугу өйдүүгүнүй?
Эрии бириэмэтинэ ото
эрии бириэмэтигэр олох ыархан буолла ас таҥас субах Аны тулаайах буолан хаалбыппыт, аҕабыт өлөн, онон эрэй буолунна киһи буолтум. Оҕус ийэтитигэр сылдьан онтон окко эһиитэ мас мастааһына, үөһэ көрүүтэ, үөһэ көрүүтүгэр акаасыр үтүөлээх бостууга этим. Онтон тыраахтырка өрөспүүлүкэҕэ биэс да оҕо бастаабытым окко
Кыраһыл дьон ханна олохсуйбуккунуй?
Ханна олорор этигиний? Мантан биир көстөөх эргэ нэһилиэк баартаалым бэстээхтин онно олорбутум Төһө элбэх дьиэ баар этэй? Аһы биир эмэ баарбын, биир икки дьиэ уонна ыал уохпун. Бу мэдээллэрин туһунан кэпсиигин дуо? Это Ленин бу- орденнарын хайдах ылбыккынан? это үчүгэй үлэмэһин биэрдэхтэрэ дии. Куһаҕан үлэһиккэ биэрбэттэр. Оннук. Өрөспүүбүлүкэҕэ биэстэ олохтооһуҥҥа бастааппар Ленинуо диэн биэттэрэ уонна Үлэ кыһыл знамота трудовой орден эт уон алтан ыаллаах
Иккиэннээн бииргэ ылбыта да чо от иһин ылбыттар
Ленин орденнаргын биир оттооһуҥҥа ылбытынна иккиэннэрин Мгм. Иккиэннэринтэн ыал бытынны мэдээллэргин? Мэдээлгин? Иккиэннэринтэн ыал бытынна? Отууһу ылбыт. Мгм, мгм. Ол һаҕана ханнык кимнээҕи кытта бииргэ үлэлээбитий? Мгм.
Ол һаҕана кимнээҕи кытта тэҥҥэ үлэлээбиккиний?
Ата ол һаҕана үлэлээбит дьонум бары өллөхтөрө дии. Оттон уруккуну кэпсээтиҥ? Уруккуну кэпсээри?
Ааттара-суоллара
Кэбээйэм Хаппытыанап Илья Ильич диэнки илиэн куоталаан үлэлээбитим. Онно бастаабытым мен. Онтон ото бэйэм эмино мастааба бары улан хаартыра бу бэйэм эр олоробун.
Уруккунутуу кэпсиэҥ этэ туох туһунан Эдэр оҕолорго эдэр оҕолорутан үчүгэйдик үлэлээн киэхара буолуохтаахтар үлэттэн киһи буолбут киһи быһыытынан этэбин онон үлэни таптаатыннар үлэни сөбүлээтиннэр о буолар дьол диэн мин хара быыкааммыттан үлэни таптаабытым кыайыылаах отуулаах үлэһит буола улааппытым
Онтон бу Чаппанды нэһилиэгэ хайдах улааппытай? Ону кэпсээтиҥ? Хаһан көһөн кэлбиттэрэй манна? Хайда дэриэбинэ үөскээбитэй?
Бу Чаппандаҕа кэлэн көһөргөр хайдах улааппыккыный? Улааппытай дэриэбинэ. Хайдах улааппытай дэриэбинэн? Чаппанда. Хайдах олорбуккунуй да? Чаппанда хайда хайдыбытай? Чаппанда хайдыытын Эн кэлбиккэр манна
Көһөн кэлбиккэр
Көһөн кэлбиккэр Чаппандан хайда хайдыбытай
Хаһан хайдыбытай дэ
Хайдах
Чаппанда тыл Үлэлээн айыннаҕа ди Элбэх үчүгэй үлэһиттээх буолан
Ото бастаан кэлбиккэ хайдах этэй? Бастаан кэлбиккэр хайдах этэй? Манна холкуос кыаммат холкуос этэ. Онтон бөдөҥсүйэммит,
бөдөҥсүйэн хопкуос буоламмарын үчүгэй буолда. Колхозка хас киһи баар этэ? Ол хаҕана колхозка хас киһи баар этэ? Ол хаҕана хас киһи баар этэ колхозка?
Хас дьиэ баарытай? Хас киһи баар этэй холкуоска? Холкуоска элбэхпэ. Сөрдө-татаха чилиэннээх холкуос. Холкуос хайдах этэй? Эн үлэлиирин хаҕынан холкуос хайдах этэй?
Ото биһиги эрийэҕинэ кыым холкуос пастан холкуос этэ. Онтон бу бөдөҥсүйэн-бөдөҥсүйэн баран Хоппуос буолан баран бастаҥ үлэлээх хоппуос буолбуппут. Управляющайбыт Ленин орден ылта. Бүөтүрэ Пайбыл Алексеевичтэ. Хайдахтың? Хоппуоска хас киһи наҕараадаламмытай?
Элбэх бал. Үчүгэйдик үлэлээбитигэр. Хоппуос кэмигэр үлэттэн ураты тугу дьарыгырар этигити? Э?
Тугунан дьарыгырар этигити өссө? отун үөһиитиитэ эр оҥоһуга бурдук ыһыыта уот оттооһуна үөһэни тыыннаахтык иитэр туһунан улахан үлэ бардаҕа
Москва аҕабар аһатдьыбытын доо? Аһатдьам.
Кэпсээди. Ол туһунан кэпсээди.
маска баҕа эрэ буолбатахха дьыбыты эрэ элбэхпин онно умна таҥнан да кааспын маска баҕа үчүгэйдик көрсүбүттэрэ үчүгэйдик маска баҕа каждый день саабыырыйа олорбутум Ол кээмэҕэ үчүгэй үлэһити аһара үчүгэйдик туталлар этэ
Кыһын пиэрмэҕэ үлэлиир этиннэ Пиэрмэҕэ даҕаны ойуурга маска эрдии тэҥин Онтон хайын бириэмэ театрах тырыыһынанна
Кыһын оттон пиэрмэҕэ от тэйии тэҥин үлэ элбэх нэһилиэнньэҕэ оттук маһынан хааччыйар
Былыр биирдэ күн ырыабакка үлэлиигин, уоппуска ылбаккын, барыта үргүдүү үлэлииһи дьэ. Билиҥҥи курдук өрөбүлгэ ырыан, уоппуска ылан сылдьыбаккын. Биирдэ күн ырыабаккын. Онон улахаһайдыы батта. дьон доруобуйатыгар оҕустарбыта биллэр бу кулуупка үлэ барарда ырыа үҥкүү
хэбиэскэһэҕинэ
хахалыы маассабай оонньуу диэн кыһыны быһа баар кулуупка оһуохай бөҕө үҥкүү бөҕө ити билигин кулуупка оччо туохтаах уох Былыр өрөбүл киэһэҥҥин дьэ үҥкүү боҕо хахалыы
Ол хаҕана хас этээччи баар этэй? Хас этээччи баар этэ онно? Оо элбэх үчүгэй этээччилэр да бааллар оттоһуордар да бааллар ханна барыай
Киһи барыта этэр этэ да Ээ киһи барыта эппэт буол аҕыйахха этээччи баар
Ол хаҕана ыһыах хайдах ааһар этэй? Ол хаҕана хайдах ыһыах ааһар этэй? Ыһыах ыһыах хайдах этэй онно? ырыада Ыһыахтара
Ыһыах ыһыах аһаа ото ыһыах айан эрэ буолан хантан ааһар этэй онно ээ төһөчүөдүк ааһарый
элбэхий мустар аҕыйахый мустар арааһын айба хаама үчүгэй ыһыаҕын Этэн өйдөнөн хаалбыт ыһыаҕын Мин былыр ыһыаҕа олорсо бүлүүр этим. Ыһыах буолла да барытыгар ыһыйдар этим. Ити билигин ыһыахха аанньа киһи кэлбэт. Былыр ыһыах сылга биирдэ буолар ыһыаҕын онон киһи бөҕө мустарба.
Хорчуоппа диэн буолар да, сэрии кэнниттэн Буолааччы да? Хочоппана.
Аһа.
Туох хочоппат?
Эрии кэнниттэн?
Э хочоппатын.
Ыһыах киэнэ.
Этин эриэгэнниттэн астаҥас дэлэйдэҕэр.
Кэргэнин туһунан? Ойоҕун туһунан? Ойоҕун туһунан.
Аһа. Биирдэ ойохтон айдьыбытым. Уон оҕоломмуппут. Ийэбит герой ийэтэ. Ол оҕолорум үксүлэрэ мэлиисийэ буолта. Мэлиисийэттэн пенсияҕа бардылар. Куоракка олороллор ол икки уол.
Аата ким диэни? Ким?
Аата, кэргэнин аата?
Агараппыйаны Бөтүрөөбүнэ Васильева. Хас сыллаахха төрөөбүтэй? Отут биэс сыллаах.
Оҕолорун туһунан?
Оҕолорун. Аха.
Ким оҕотун? Эн оҕолоргун?
Ааттара, бараларын кэннэрэ?
Мин оҕолорум ааттарытын элбэхпин.
Эдэттээри? ааттатылаа Владимир Ильич диэн, Николай Ильич диэн, Апанасий Ильич диэн, Эмэн Ильич диэн элбэх баар.
Чаппандаҕа хас сыллаахха көһөн кэлбиккиний? Чаппандаҕа хас сыллаахха көһөн кэлбиккиний?
Бу дэриэбинэҕэ?
Кыһа кэлбикини. Биэһэн тоҕус сыллаах.
Онно хас дьиэ баарый кэлэргэр? Элбэх баар. Хаҥаары армияҕа дьыбытым. Манна кэлиэминнэнэ.
Ханна улууспалаабыккыный? Былай Восток куоракка.
Хас сыллаахха?
Хас сыллаахха? Биэһин алта алтан биэһин тоҕус сылга диир ыаҥаар ыллыйдыбыт. Ханнык боискаҕа сылдьыбыккыный? Ханнык боискаҕа сылдьыбыккыный? Армияҕа сылдьа.
Караулнайга.
Манаабы тыллаатылар.

Урут тугунан дьарыгырар этигиний? Үлэттэн ураты. Оттон үлэннэн дьарыгырар этим буолуон туохханый Инники көлүөнэҕэ тугу баҕарыаҥ этэй? Инники көлүөнэҕэ баҕарарым диэн баһаам буол. Үчүгэй үлэһит буоллуннар, үчүгэй олохтоох дьаһахтаах дьон буоллуннар. Онто ордук туоҕу баҕарыамый? Көрсүө көнө буоллуннар.